Selamat betemu baru ngagai semua peninga channel Panggau Libau TV kelebih-lebih agi Tan Sri Tun Raja deka meri selamat Hari Gawai nuju semua kita subscriber channel Panggau Libau TV. Nyengkong wai ngirup ai pengayo au. Au gawai tu entu ngasak mamai kitai laban dua taun nadai gawai nya. Au tan taja pia, kitai beperindah enggau siti cherita tu sebedau Tan Sri Tun Raja mulaika diri ngagai rumah panjai. Amm ninggalka kita enggau siti cherita udah pulai ari rumah panjai enam rebulan ila baru kitai berengkah baru enggau cherita ke baru. Nyadi ba ditu kitai bisi dikunsi ka siku madik kitai. Iya tu tadi deka meri cherita tu ke betajuk Tepeda ke Semengat Orang Mati. Aba ke ni ke cherita tu legi enda panjai enda pandak kitai sama mending ku iya. Aku mai kitai masuk tauka tama ne agi dalam cherita tu pejam ke mata kita ami kita ulih ngasai ke kita begulai enggau dalam cherita tu. Cherita tu nyadi. kena ke taun dua ribu tiga belas. Bisi dua iku sekaban tu tadi siku Kangau Keredom siku ne tadi Betama Rimok. Seduai iya tu ba pengerindu pengawa nimbak sigi lumur satu au kadang-kadang kadi wai nadai entu beselat ari. Nadai entu betinggal hari. Ninting malam seduai nimbat laban menua sida iya mayuh jelu duai agi tubah amai. Enda ngentu tuai enda ngentu biak man seduai tadi kira ke ngalih tiga puluh tujuh ke nya umur seduai iya. Nyadi malam nya seduai nimbat. Malam nya ngumba amai wai. tang baru datai betinting bukit. Ari ba alu ngelabuh kediri ujan nyau meh seduai mulai kediri nah pagi nya duai iya dani indai ina nya nah mah mua deka nyelai dong tak nadai bagak meh mua di nya pagi tu pia ku indai iya wai au dong tadi. nguing ke mua iya lalu nukun ninsap. Eh, nadai ibuh ulih ndai ida malam. Te baru datai ke tama ke babas gin. Ari ngumba ngini ujan, nyu basah kami duai ke ngena muto. Pia ku Dum. Ninga nya pia tadi, indai iya pan lalu nuang ke kupi ngenah ke utai pemakai magang. Enti baka malam tu legi manah nadai ujan kira runding aku tu ka mai unggal rimuk nya bejalai baru napat ku tai dalam kampung puang nih. Tang ke sekali tu aku ka mai rimuk nimbak ngagai kampung ke jauh mimit. ari rumah panjai kitai. Din ne dili din iya indai. Au anak. Tanang ga duai dei kelalu jauh iga. Ai keduai di dipedih meh deka mulai kediri. Nya ku indai iya. Au baka ngelama tu meh nya tadi udah lemai ngintu diri nyedia bekal penama semua dia. Dung enggau rimuk ba nalu berengkah. Napat ke menua alai ke deka dituju seduai nya tadi kena kala dituju orang nya. Bisi ne siti menua tauka te muda dili din neh kadi wai alai nya sida iya serumah narai kala nujah menua nya. Enda nemu meh nama kebuah orang ngai nujah menua nya. Tang ko orang menua nya mayuh jelu. Nyadi rimuk ngudum tu tadi laban ke pedis ati de malam nadai bulih laban ke ai ujan nyadi malam tu seduai iya napat ke kia. Menua tauka kampung nya kumbai kite agi latung. Nah ke nya nya. Datai ba kaki bukit. kerita kedua iya penalu sangkai kedua iya dua iya penalu mupok tama dalam kampung puang gin bejalai kaki endang amai wai menua nya agi mayuh kayu besai besai rindang amai menua ke diweh manah amai nadai jalai laban kena kala tujah orang dua iya mengaga jalai nya dia.

Nama ngetung au? Bisi jelu, bisi babi. Pia ku rimuk wai. Laban ke seduai tu sama sama mai senapang siti siku. Rimuk lalu ngambi senapang nya nyangka tepayau ngayan ke diri ku ati am. Enda unggal uji di perati ke nya betanah nya. Nama betanah nya tak bisi bekau tapa kasut orang. Eii. Nadai ke tua tu meda kereta orang. Dulu sangkai hari tua. Ba dia tadi. Nama tu bisi kaki orang deh. Nah patut kita ti serumah nima agi tunggal. Enti bisi temu tua ga baka muto tadi. Pia kudung sambil nengau nengah nengau iya lalu ngaru pala iya iran. Rimuk pan lalu berati nama utai ku dum nya tadi. Iya meda, amai, amai bisi bekau kaki orang ti wai. Orang nya dep peda iya nadai bekasut. Tak bekau kaki tuchi tuchi ba kinya. Mayuh bekau kaki, mayuh. Ukai bula bula mayuh. Lebih dua puluh iku bekau kaki nya. Tuju bekau kaki nya tadi. tuju ngagai bukit sepiak nyin. Seduai hari sepiak tu. Eh. Engka orang dulu hari tua kini nya unggal. Engka bisi rumah orang sebelah-sebelah tu. Piak ku rimuk kena benyamai ka ati seduai iya. Un nadai meh seduai peduli ke nya tadi wai. Nyau meh seduai mupuk bejalai betunda udi tenggau kiba, tenggau kanan ke mua ke belakang, ke atas ke baruh. Pemuas ke bejalai datai ba tengan bukit bak ku jaku tadi bisi alai siti pun kayu getah rebah ngetunggal nyau asai tu nyawa nginsap nyawa tu pia ku dum nudok kediri lu nyadin senapang iya ba pun nyam pelai nya dia. Duai palu nengetu ngirup ai kopi ke bisi da bai tadi au. Udah nya nginsap sami duai padam ka lampu picit lalu berandau dia tena ingar ngai ke bisi jelu dia. Benung seduai ke nginsap ati diri seduai nya tadi au nyan dia meh nya tadi dia tena mukai mukai. Dom enggau rimuk ke benung nginsap nya tadi. Tang ninga bisi bunyi kayu semetak rangkang patah bunyi di indik orang. Bunyi nya ukai bunyi siku tang mayuh. Au, nyu bekeserap je bunyi nya kedi wai ngindik kayu rengkang patah, ngindik rumput daun ke udah mati nya tadi. Seduai ai sama enda berani muka picit. Tang seduai ai pan alu madam ke insap seduai ai, seduai ai alu jenuh. Nadai kebut, nadai mega bejaku. Seduai nguji betati ke hari ni munyi nya datai. Sekali ke nya hari mua tauka sekali. ke nya ari belakang. Tang tusah deka didinga seduai iya weh laban munyi nya tak mayuh amai ngelingi seduai iya. Enda temu ari di penatai. Pemuas ke di giga ari ni penatai munyi utai nya dia seduai meh amat tekenyit. Seduai iya. Tang ngasaika orang nempuh seduai iya kiya bejalai kaki. Munyi nya kedumu-kedumu tang munyi nya tadi bisi munyi nyawa lelaki bisi mega munyi nyawa indu. Tang munyi nya nadai nentu ulih didinga inya metak endar nama utai leka jaku sida iya nya. Nyepi utai baka nya tadi. dia dedu menguk rimuk pan lalu seretai serentak masang picit seduai iya nyangka ke nya antu nyangka ke nya munsuh nyangka ke nya jelu sereta seduai iya udah masang ngidup ke picit seduai iya tadi nya baru seduai meda. Orang ke mayuh amai mansa seduai nya tadi keduai. Tang bala begari bechurak chelum magang ne. Baju chelum, tanchut chelum, mua chelum, tubuh chelum. Seduai iya meda. Orang nya rembus ari babas baruh Bukit Nying, bejalai nuju seduai tengan bukit alu ngujung ke tuchung bukit kin dipeda seduai betangkan tangkan tangkan. Rimuk enda tepansut ke jaku. Dum bepeluh mua. Tubuh peluh, bulu pegu seduai ngerenyang pala masai sintung. Udah nya tadi baru seduai iya meda. Semua orang ke nujah numpu nuju seduai iya kiya mansa seduai iya nya. Tak alu lesap setak ayas nadai dipeda. Baka ke de bula au alu lesap nadai dipeda. Tang taja pen orang nya mansa seduai iya ti peda seduai iya. Orang nya nadai ngachau seduai iya. Negu seduai iya enda, nanya seduai iya. Tang orang nya tak kedumu, kedumu, kedumu ai berandau ati diri enggau pangan diri. Nah. Dum tu laban ke tuai agi iya lalu nemu sereta nyadang ke utai nya sereti enda manah. Unggal rimut ti belalai ditu dulu ti diduduk ba kayu ditu dulu. Anang mindah. Aku nguji deka nitihka. Kini pejalai orang nya tadi nyangka nyamai bisi rumah orang kini nya legi. Ditu jadi sedia senapang dih. Pia ku dum nelai iya dum pan lalu nukar penabur iya ngagi besut. Rimuk pan lalu nukar penabur ngagi besut. Rimuk duduk nang kebut. Picit iya dipadamka iya. Dung lalu belubah lubah-lubah iya wai angkat mai senapang iya. Ngidupka picit nya tadi lalu mansang ngagai endur. Alai endur orang ke ayas dipeda iya nya tadi. Peda enda lama peda nya seminit kinih rimuk udah didugau-dugau nganti peda dung datai baru. Nai unggal. Bah nama nya tadi deh ti temu deh. Ku rimuk wai tekenyit meda dung datai. Eih nadai orang nya unggal telesap orang nya. Nadai temu kini tunga petuju nya. Kulu nadai nemu kili nadai bekau kaki tang rembus abis naka nya bekau kaki orang nya peda ku. Tang nadai temu kini penunga. enda patut sida nya bekena ke utai ke baju manah chelum tanchut chelum ke nya bejalai sebelah kampung puang tu. Enda patut ke sida enda meda tuwa pia kudung rimuk enda munyi iya nyu udah enda nyamai ati rimuk tu sigi belaba ke nya antu. Udah nya tadi seduai iya pan lalu nadai kiruh kutai nya agi mupuk meh seduai iya nampung pejalai seduai iya ari tengan bukit nya nuju tuchung bukit kin baru. Uma sai peninggi wai laban sigi ukai bejalai tegar bejalai ati diri sambil nenggau kiba nenggau kanan lama agi ke nenggau nya laban engka nya bisi munsang landak pelanduk pia ku ati nya tadi. Datai betuchung bukit. Keduai pan lalu betempung enggau siku Munsang. Munsang nya besai amai ke dih wai. Tang betul amai Munsang nya ari atas nurun ke baruh. Nadai entu lama ai tetuak ke dum lalu meletup senapang peda Munsang bedarup labuh. Munsang pa lalu ambi dum engkah dalam raga rimuk. Laban raga rimuk besai agi. Udah nya tadi seduai pan lalu. Au Mulunggi ngagai siti bukit nurun ke baruh kin. Datai da baruh deh nai mega duai bulih utai. Au Ninga munyi rauh ai apu dia tua nuju ai kia tua. Pia tua ngintu muzang tu legi. Pia aku rimuk au seduai pulung lawa ai dia. Datai ba ai kena mukai mukai. Plan lok tampin wai ari ulu ngirup ai. Udah deh tadi aku agi nimbak nya ku rimuk au rimuk lalu nukar besut mih penabur iya. Barang kudi munggal anang salah am pama meh kelawa tuah. Ko dum nundi iya. Rimuk pan lalu niching. Pelanduk nya baka kena nemu seduai aki iya. Au tau jenuh pelanduk nya wai. Ngirup ai peda tena lama deh nya uhh meletup tudas napang rimuk. Pelanduk pan lalu mati tekalan nya. Rimuk pan lalu ngambi pelanduk duai iya. Duduk manah, nya duduk entap seduai. Nya mesti kena mandi ba sungai nya. bepantapka kayu nyadika endur alai duduk lalu nyadika sengkalan. Endur seduwa iya mela pelanduk enggau mela penunjang nya tadi. Udah tembu bela, bela nya tadi waai perut semua udah dibuai mega pepat pepat datai da rumah nganti deka manduk nya aja simpan ba raga. Duai iya duduk nginsap ati diri berandau udah tu lagi pulai tunggal. Jam tu ngalih amai nya pukul dua tu. Pia ku Dum. Rimuk ngau ka aja. Seduai ke nginsap duduk ba ai ba batu ba kerangan nya tadi. Tenda mukai-mukai. Seduai tak ninga munyi orang bejalai ba tebing ai dia. Penatai munyi nya ari ulu nyin. Ari alai. Rimuk ke nimbak pelanduk nya tadi. Datai ari ulu, munyi urang nya, munyi kaki nya, dep ke serap aja ke Dewan. Sekali seduai serentak sama nguing nengau pitik. Seduai tepeda ke urang ke mayuh amai keterubah deh peda seduai iya. Bejalai nuju nujah seduai iya betengan bukit nya tadi. Urang nya deh peda seduai iya ngayan kediri baru bejalai ari ulu nyin. nisi nebing sungai bejalai nuju seduai ke iya. Tang sedu gaya pejalai nya tadi enda berumban dia seduai iya enggau mua orang nya tadi lepa deka nentu sapa nyangka deka sida serumah nyangka nyadi kelala baka nya nya tadi. Mua orang nya cukup chai daripada seduai iya wai. Ambis! Mua ru nya belubang kiba, belubang kanan. Au mata nya pansut, mua nya tebuk ulat. Ii ka ku ai mulut nadai hidung nyau nadai agi, pending nadai agi. Nyu ambis jai kelalu jai. Apo unggal? Salah tu unggal. Andu nya unggal. Pia ku Rimuk laban Rimuk tu takut agi seduai iya. Rimuk pan lalu angkat naban ke raga ke deh dema tadi lalu nyingkau senapang lalu nyau. bala enda seberai kin dom pia mega enda sempat dom nyaut remote tadi dom pa lalu nitih ke remote ke belanda nya tu dah remote mati kayau tadi ke diwai enda dei tenti kaban ne au asal meh seput tempoh idup kuati iya. Dum entu di tadi lalu madah ke rimu duai ke belanda tadi unggal tap nyamai tua lari mulai ke rimpu kerita kin sebedau antu nya manjang semak tu ngagai tua lagi. Pia ku dum seduai tadi ba belanda belanda enda udu ke nya weh rimu. enggau mua iya ke benung pucat nau ka aja ari mua. Aaa pemua seduai ke bejalai belanda tadi wai nadai mening ke belakang orang menua au dia seduai iya lalu nuntung ba kerita kena seduai nya tadi dua empalu ngidup kerita seduai iya lalu mupuk nyurut kerita lalu nyau benung deh dua muka highlight kerita tauka lampu tinggi. dia da lampu tinggi ke tadi betul amai manchar ngagai atas bukit kenur seduai ke bulih munsang teringat kita seberai nyin dia seduai iya tak tepeda tu antu kadi wai mayuh amai antu nya kadi wai meda serta merati ke seduai iya ari tuchung bukit seberai nyin dum. enggau rimuk. Amat tetegangam ke ti wai. Mata tepelut. Dagu tekanjing. Peluh tusur. Dung nyungah nyadi mesin steering agi asai iya. Nyungah nyadi nekan ke minyak agi kerita asai kia. Malam nya. Dum ngo rimut. Amai amai. Meda antu. Meda antu. Taja pan antu nya jauh din tang seduai iya ulih meda antu. Hahahaha. Asai ka kitai ne wai enti meda utai baka nya dalam kampung puang. Wit beberani pan. lari melaban nya anu em au dum tadi nare daya agi iya pa lalu nyau ngeris ke minyak kereta iya seduai lalu mupuk ninggal ka alai bukit kendur duai iya meda antu nya duai lalu nyau mulai kediri ke rumah gin. Lebuh ba dalam pejalai, Duai mulai kediri ke rumah ba dalam kerita. Dia meti kayau rimuk tadi. Nusi ke mimpi sebedau seduai iya nurun lemai tadi. Laban rimuk tu, jam ke urung pukul tiga ti endok dulu. Laban ke mari ke udah bundau ti endok pukul tiga dani pukul lima urung nya iya bisi bemimpi. Au Ngal. Aku tadi sebedau tuan mupuk bisi bemimpi. Tang enda meh aku nemu nya nama ngayuka reti nama mimpi nya. Enda telelap. Tinduk enda lama ba bilik besai dia. Dalam mimpi aku nya aku ngasaika bisi siti kampung puang. Dalam kampung puang nya aku meda mayuh amai antu tang enda ngachau tua. Ba udah nya aku tedani unggal. Anang-anang mimpi aku nya ngayu ku ti ngachau tua malam tu. Pia ku meti kayau rimuk. Au ninga nya pia tadi dua empalu nyaut. Atai ee dunga rimuk rimuk. Udah deh nemu mimpi enda manah baka nya. Nama gedi nama dah ngagai aku ami tu anak nurun bejalai malam tu. Pia ku dung uji tadi madah aku bisi mimpi nya manah tadi. Enda aku meh tuan nurun. Masa ni tua berumah din semalam tu. Nap cuma tua malam tu kachau rega utai ashi tua ulih ngelari ke diri piak kudum remote nadai meh munyi au nya apat lu nguing cermin ti si keluar kin lalu ngisap tu dah tuai ngan nyadi nyaut sigi salah tu ai datai seduai ba rumah au udah jauh malam seduai lalu meresi ke diri empu. mandi semua laban ke duai nyabit kamah tadi wai bai ke duai ngelari kediri ari hantu nya tadi udah tembu mandi beresi pun nama semua baru seduai mulai kediri nyadi atur nya baka tu laban munsang nya tadi ulih timbak dom pelanduk timbak rimuk tanya meh ungkup jadi empu nya deh dom meh. mai munsang rimu, mai pelanduk baka nya nadai dibagi-bagi nya wai sama bisi ungkup ke diri empu. Pagi nya rimu tumu ngelawa kaban iya bakih iya dung laban pagi nya rimu deka mai dung main ba ai datai ba bilik dia indai ngelalu ka rimu duduk ngenah ka kopi ngenah ka utai ke dempa roti kuih asi ari dua ai dia deh.

Nya peluah iya peda aku, ini ke seduai deh malam. Pia aku indai dum. Sida nya semina betunga makai dia. dum enggau remote sama enda memunyi. Au ngiruh ke diri empu makai. Udah nya tadi baru dum nyaut. Indai indai kami duai tu deh malam kin. Nimbak ngagai kampung ke tepadah kukung agi ti nya indai. Eka nadai kala tujah orang nya dili ke tai din. Benung kami duai nimbak nemu di indai. Tak tepeda ke raban andu bejalai dalam kampung puang. Mansa kami duai. Benung kami duai kiruh bebela ke landak ukai mensang enggau pelanduk sekali agi bala andu nya ngayan kediri. Pulai dek kami duai. dalam kerita di tenggau aku ngena lampu tinggi kami duai meda antu nya bau mayuh angai engka amat enda manah kini alai menua tanah nya asai ke aku kampung nya. Nya meh nyerumban malam tadi laban sida iya nya pia ku dum nyaut sambil nyirut ke kopi iya sebab kopi iya benung angan. Nyadi apai dum tu tadi. Tadi udah tembu duduk bujur bilik pintu ujur bilik sambil ke deh tegus nginsap meratika bala manuk bala serati makai umpan ke udah diberi Apai Dum pagi tadi. Apai Dum lalu nyaut. Iya ga seduai baka ngayum paung empat jani. Engkah tuai dina nemu. Taun dua ribu empat suba kampung ke ditujah seduai di nya aku tu nemu ampit enggau ninga rita nya. Ba atas bukit ku seduai di ke bulih munjang ku seduai di nya tadi nya. Atas bukit ke enda dua di meda mayuh amai antu nya. Dia bisi siti rumah panjai orang. Panjai rumah panjai nya. Kami dua indai ditu ampit suba taun kami dua jadi enggau orang kia orang begawai antu. Bisi lapan puluh pintu rumah panjai nya betampung. Panjai enti nya indai ri nya aku nyuling irit pulai. Enda rasan enda satai baru ke neka dua puluh pintu lalu mabuk. laban ke nadai bekena ke jerangau baka enggau orang. Nyadi enda mukai mukai maya nya maya orang ngetau ari panas amai. Nadai orang tuai orang tuai tu tadi belaku maya magang magang tinggal da sida ke bala nembiak bala mit mit ke diau ba rumah. Bisi meh orang ketu tuai kena dapat nya. Kitai nemu nembiak manjal jari tatau. Tanda mukai mukai tengah hari raya nya. Rumah panjai sida ke lapan puluh pintu nya tadi. Ta angus. Angus. Ari ga benung bisa. Ribut ga benung iya balat. Atap maya nya ka din. Laban ka agi diau kampung jauh din. Bedau ba kekang kitai diatu kena ka atap sepindit. Nya kajang. Nya tusuk daun kajang nya. Ti nemu rumah kayu. rangkai. Semak ku jaku masai leka sabi nya api nyadi mau meh angus deh rumah nya suba au ni ke engka orang ke diau ba rumah nya bala nembiak orang ke besai tuai orang ke sakit sakit ke tuai tuai nya lengis mati enda ke idup kediri empu. Tunggul nadai magi tinggal nya ku madah ke di rumah kayu ke di nya. Alu mau api nya. Kami dua indai di suba nadai enggau orang begau ke nya laban bemalam langkau umai enda nemu rita nyu seminggu udah nya. Nyu pulai diri ari umai baru nemu rita rumah seberai nyin angus. Iya ga suba kitai ba din deh takah aaa takah ke siti bukit. Udah rumah nyangu suba baru aya ditu rumah janting meh kitai pindah ke itu. Laban endur nya sigi nama ne angat mayuh hantu din suba. Pindah ke itu kitai baru kitai nya mai. Ditu bisi karan bisi api semua nadai kacau regau te agi. Nya meh ke orang bama nimbak ngai nuju kin laban bukit enggau menua nya din tadi mayuh hantu. Nemu nama kebuah mayuh antu laban rumah panjai nya angus. Orang ke mati dalam nya ke ngerau ngeregau seruran nyabak minta diri dinga minta diberi makai minta diambi danyung ke baju anyung ke tanchun beri piring semua sapa ti berani. Ke nya nya tadi bala kitai serumah. dibai tuai rumah aya di Janting enggau nyaup Bintu betumbak ke bangkai sida iya. Enggau kitai kami dua indai ti nadai enggau mih ke ku madah nadai enggau laban bemalam langkau umai mina ninga cherita aja. Ko sida iya lebuh maya sida ke nyerungkai sereta ngiga bangkai. deka angus ne tadi. Tang tulang aja meh tinggal enda raih nemu dini enu numbak tau tumbak ke dia meh nya tau cangkul tumbak tepu dia megang megang megang lamun baru. Takah tiga taun udah nya tadi bisi deh siku cina. Cina apoi ti di ingat nya sebelah sepiak pasar nya ke sepiak ke dakun nya. Au China nya deka meli tanah nya endur iya besawit bekampung ai bekampung nya tadi. Ngiga sapa orang empu tanah nya bala bela enggai nyebut enda berani nyual nya enggai enggai ngaku meh iya legi ti jual ti enda nyadi legi cuma danu China nya baru sama nya mungkin nya kinya tadi. Orang madah ngagai China nya ba atas bukit nya bisi siti kubur. Kubur orang mati angoh suba enti deka ngaga sawit dia pindah ke agi kubur nya pia ko bala tuan rumah suba. Au nyadi beli china nya tanah nya ari kitai enggau dua buah rumah tu suba duit nya dibagi rata magang-magang ampit. Ampit magang-magang. Udah nya, China nya suba nganjung Kato, nganjung Lipan, kuli bala indu India suba datai magang magang. Maya deh bala kuli nya nyerungkai pendam nya, mindah ke pendam nya. Nemu kita dini tulang mensia nya amai bisi dalam pendam nya. tumbak seraya baik ba kato ba lipan semua udah nya tadi tulang nya debuai ngagai dalam ai sungai endor seduai di mela munsang enggau pelandok nya tadi nya pia ga suba tulang nya angus chelum dato seko burak tulang nya dia dalam sungai nya ko jerita. Semua kuli ke bisi enggau iya numbak nguburka tauka nyerungkai pendam nya baru ngambi tulang nganyung kai kin, semua sida nya mati magang-magang laban sida kena pulai tinduk dia bemalam dia ngaga lus ba dia ngaga rumah ba dia. Nadai siku tinggal. bisi ke gila, bisi ke mati, bisi ke munuh diri, bisi ke dambi antu. Tesat bala kampung lalu ambi antu, bisi ke dambi antu ke laki menya tadi au mati magang-magang, bisi ke ambi antu langgu ugai menya tadi. Ujung ke nya tadi sampai diatu China nya enda berani ngaga utai dia. Ka tu lipan ambi pulai baru nadai sampai diatu seduai ti igat chukup beruntung. laban seduai di ulih telari kediri ulih uji seduai di enda telari kediri nyengka amai ga laban seduai di nadai ngachau sida iya dulu di bejalai kiak ngiga jelu ti baka bala cina bala indon kuli nya suba ruh iya nyerungkai pendam udah tu nemu seduai di ti seduai di agi ngiga jelu tauka nimbak nuju kiak baru enda nemu meh nya sida iya udah meri mantai kediri ngayan diri agi seduai ti nya bala peninga au cerita tu amai udah kala nyadi tang orang ke ngarang cerita tu minta dilalai ke nama minta dilalai. dini alai menua tu. Au semina iya deka bekunsi enggau jerita enggau kitai bala mayuh. Ambika kitai sama nemu kisah tauka jerita ari menua siti siti. Bala peninga semua jerita kitai ke sekali tu lengka ka ku naka tu dulu. Au bisi maya ila. Kitai betemu baru ba cerita ke baru deka datai ngajar aku nya Tan Sri Tuan Raja Bujang Mpegari selamat begawai semua ngarap kita teperindang ninga cerita kitai sekali tu panjai wai berapa tu tiga pulih lima minit cerita kitai sekali tu betemu kitai baru udah gawai tu ilau nyaja ari aku siga semangat selalu bye bye.